hamboite basa hambotsvage basa mune makangogara panapa apa makutotizisa kuti makaroora handizi mukadzi ada kuchengetwa ndii ndakuchengeta imimi ndakuchengeta mukadzi aba munini zvimwe zvinhu zvoka dai muri mumwe munhu machinyatsoonao mega dai muri munhu ane pfungwa muchiona kuti zviri kunetsa zvebasa mototi mukoma ndipei mari ndidzokere kumusha manorima namainina

nehanzvadzi yangu tiri tu ini ndini mwana musikana wepo one ndakaenda ndakanotaura mama wangu anondida ah, imba yese padzimwe ndofunga dzato nemalo zvatingonobvisa kaloja vanoramba ne indinongonovaudza inini kana chimwe inini tiri tu kana chingodananaka aiwa isinyaya apa muchembereka ndikutoona kuti zvitori nanika kutoisa imba iyi maroja kuti zviite sei Todyai nayo mjm. Ghetto ino yaizimba yako wanzwa. Haundiudzire zvekuita paimba ino iyi. Kuimba yani? Imba yandakasirwa nemurume wangu. Haidane zita rako inodana rangu. Ena unoshanda sevamwe vana vake yako. Saka mukuti ini handisiri mwana wenyu here? Handina kuti hausi mwana wangu but haundiudzire zvekuti ndiise maloja panapa. Handidi zvevanhu panapa. Ndopesiro ndakukuvadzirwa mudhuri wangu nekuda kwemaloja. Handidi maloja. Enda unoshanda utsvage mari. Handiti paya paya makapuwa dish makanzi ipai vamunoda makaramba kupa bamukuru makaramba kupa bamunini makapa inini mukati ndini ka ndava baba wemu saka ndini ka ndakutotonga pano imini makafa imini anosara ari landlord pano ndiyani saka heya uri kuda kuti ndife uri kuda kuti ndife handiti muchemberi magara muchangofa ini ndichangofawo futi saka imimi obvious ndimi muchatamba iyo uri kumbonyanyoda mari yeiko yekutenga dorero ezvino eh, one kana dressing yangu uzopa pandopindawo mustreet newamwa izvo ndizvo kutosana ndiri panapa padeni kutonyara kubuda panza motora munhu ungatoshanda neni here hauna kukwana unozviitisa vamwe vezera rako vari kuenda kunoshanda uko iwe chiri kukutadza kuti unoshanda chii chii chiri kukutadza kuti vanokupa panako chii uda kuti ndise maloji ogotora mari kutenga doro imba yangu isiye yakadaro kati iwe mukadzi iwe unotoudza kuti mari yakatopera umu pamakaisa mari igorini yachakutanzi iyo five dollars inofanira kufuona kumusha wofonera kuvatezvara wofonera kumukwasha wofonera vatete wofonera maiguru wofona

Hey, chitambire mwana. Hey, mama.

izvezvi kumba hakusugarika chikafu anotokira mukicheni unitotakura makizo isa muhumwe imungakirwe chikafu nemukoma wemurume kasi ivo murume wako hasi kutenga chikafu anotenga mama anototenga chikafu grosari anototenga saka dambudziko riri papi chinhu chinotengwa nemununa wangu

Gap chimbonyarara imimi ndine final decision mese iwe nemurume wako munouya motora spare yekunze uko mogara moshandisa door rekuseri nokuti handina wandingakurasira handina wandingakurasirai uri mwana wangu asi mukoma iyeye dai mwari amurova neshamhu nokuti kana achibata munin'ina wake rafu zvakadaro ndokuita seiko inini ndakataura kuti mupinde maroja umu imba yababa vangu inini makuti liza auye nemurume wake achipinda mumba momumu geto ah. izvozvo hatina kumbofungurirana zvemaloji saka iwe unoda kuti hanzvadzi yako igare mubridge yepo handina kuramba kuti auye pano anorara pasofa murume wake achaona kuita ari ukoko geto anotendedzwa kunzi auye nemunhu wake pano ndini ndini mwana wepano anonzi anogara panapa kweteoina handisi mwana wepano manje aiwa handisi mwana wepano

mahwisisa wega Eh. vana vechikoro masangana navo Eh, eh. Alright, chini tsangu re nedhufu handi remwana wasuzen mwana wamerenziya mwana wataona handiti vose ndinavo panapa kana muchiwana makabheji aya muchitadza kuyana mabhuku matakikavha mapeni mapenzura neschool fees mukazoerei ndichiunza chii mari Isi takaudzira imba ino maroja ese mari yati murikisa uku muri kudya nemukadzi wako pasina zvamuri kuita. Makaita included. Ah, Ma- Hakuna izvozvo ndouya nemari kubva kumusha wakagara nemukadzi wako musikana kuita wana wese ndakakupai kuti muchapere panapa nemaroja ese muchi- muchikuwana muchitenga zvese ma-

ndozvinoratidza kuti inini pfungwa dzangu ka dzinotonza kudanga dzevava saka imimi this time mopasira responsibility yepane mari dzerendi kwandiri ndomokorektawo moni izvi zvindakuziva kuti vana havasi bini saka ini ndakuziva kuti mwedzi ukapera ndikuenda kunobhadhara rendi kuenda kunobhadhara chii izvo zvidai pasina kuti ndakasangana navo baso vakatopa mari yekusa imini vamwe mai vakapa mari yekusatamsika baba

ini ndini ndikutokutsvaga zvekutodaro kwarimwe zuro aiwazoziva zvekugara pambuya yacho yangu zvavo wo apa pambuya yacho yangu ndopandogara kaofanoti wagara pambuya chacho yangu unopachiremekedzwa ungana vanhu vachikutora zviya zviya vanenge vachitoziva

yo chiko ndinoziva ne munhu arikoko ari kumapasipoti anodii anobaya baya but panongoda kaita kati chete ndobva ndangomusika ndobva ndangomutibhuka chete zvavharana ino mutauni eh, muno imo muno sanenge achida mari ah, ndipe chitei chitei mm, hatei aonoti chii yo ona ndotovimba newe kuzi nditori pamamwana ndofanira kumbokatira chii moizi saka po iwe zvonoita machika unozongondibata otherwise munhu wacho anonga achida madetails ako ka nemufesi yako unozongondikadira pawhatsappo wangu but ndo zvandakazobvuma zvazi mvura painenge yamboerera napo inofura nevavo

in monetary terms zvikanzi aiwa toda dzinotsika ndikati aa ah, kana tazodziwana tichazomutora amzatamitiswaona sekuriko kamene zvakaitika ikoko saka paka aa ah, takudzokera paya takuchidzokera paya paya takuchinyazodanana manje taanoamatiwa ndozvona Ah, ukungotaura zvizokurei Sure, Dai baba. mama veshe chipi zve ndandakatombosiyana nazvo ndichimbochema murume wangu aiwa murume wako ndini Mu- kana bhaibheri rinotaura kuti murume wako wekutanga kana mukadzi wako wekutanga ndiye mukadzi wako mamwese maumbwa Inzwaka fred Eh. izvi zvauri kutaura ndezveyezagoka izvi Ezvinezvi ndaamunhu mukuru ane mhuri anoda kuchengetwa anoda kubhadharwa vana maschool fees anoda chikafu. Right. Nemu eh. ndaamunhu mukuru. Imba ndeyangu ndakatenga imba iyi. Ndane kambani yemaputi ndiri kugadzirisa futi imwe ndira kuta kunhu kuri kurugare uku. Ndoda kuvhura futi imwe yemafreezes. Ndikuita zvakawanda wanda.

nyika zvotochiita vana mm. zvakawanda tozokurukira paapa ende pla kuti pamba ndapaona pamba paona eh. anytime on changu sungunuka ndichipota ndichikuya zvokuona iwo pataitaura pafoni ndazokudzoya kumba kwangu andiziunofanotauzogara kunoua kwete zvokuramba mpilogarana zvakawanda ndi zvinoitwa mberi umu eh. nekuwirirana kwedu eh. nyaya iko ndekuti ndini ndine muriwo wevana saka ndoda kumhanya kuti ndinobikira chi vana aiwa ah. zvataona natafara zvakawanda kutaura pafoni andizi